Xwîşk û birayên hêja, niha dîsa mijara me dîroka kurdî ya, xeleka hefta mijara me ser, me kurd a, dema ku navê me Horo yan Horî yan Xoro yan Xorî yan Soro û em karin bêjin Sûrî. Navê me Kurda Hingîwilo bû. Ew di vegerê sê hezar û du sedî beriya Zayînê piştî navê me Soberto. Ji sê hezar û du sedî beriya Zayînê navê me ma Horo û carna li derna digotina ma Lolo jî. Ew jî weke mesela êlî ya û ji me re digotin carina mîdî û carina mîtanî her navê me horo bû. Ma heta heft sed û pêncî beriya Zeynê. Ev dîroka me ya horo li ser xaka Kurdistanê bû. Ev Kurdistana niha ku em wê nas dikin bi taybet Rînê Labat Yê lêkolîner dibêjê horiya bi pişta hespê xwe ve girê da herêma di neqeba Ermenistanê û Anadolê û Sûriya Banî û herêma Aşûriya. Ew herêm bi xwe ve girê dan ji layê Necadî û ji layê Çandî ve. Ew herêma ku Rînê Labat vê gotinê behs kê, herêma îro Kurdistanê ya. Weka sernexiş ev nexşê Kurdistanê ya, ev e Ermînistan, ev e Anadol, ev e Bakurê Sûrî, ev e herêma Aşûr. Yanî horiya ev herêm bi mêranî, bi tekoşer, bi ceng, bi pişta hespê xwe ve girêdabûn. Yanî nîşanawêna ser hespa ev herêm diparistin di cenga û di şera de. Hebûna herî kevn ya horiya ya me got sê hezar û du sed ya balkêş li herêma Wanê bû ya kevnar. Piştî wê ne balkêşiya horiya hate naskirin li herêma Nisêbînê. Ev herêma Nisêbînê weke niha bajar dîrokayê kevner a. Çar hezar sal beriya zayînê ya. Di demekî ji wa dema de paytexta horiya bû. Navê wê Nisêbîs bû. Du çaxî da. Piştî di hezar û pênc sedî Beriya Zayînê horiya ji erk û sedemên sedemên xaknîgarî û stratejî paytexta xwe ku hatin hatin Girê Moza. Girê Moza rûhlatî Amûdê heşt kîlometr heft kîlometre. Girê Moza li Amûdê di bêjinê de Orkêş, bêjinê paytexta Orkêş, rûavayî Qamişlo ye. Ew paytext, paytexteke herî şehristanî bû, heta îro şûnmayê horiya tê de ne, qesra padîşahê ya Topkêş tê de ye, perestgeha wa jî û pirtûkxane jî û

de vekiriya. Weke hêz didê hêza Xwedê ew her du şêr niha navê wan Şêrê Orkêş in, caran bêrîn Şêrê Amûrê, niha di mozexana Loverdena li Parîsê. Ev horî di.

bi taybet ji aliyê çandê û ji aliyê nivîsandinê û ji aliyê zilmeyên ve. Dibêjin divê strana hunerî ya yekemîn di cîhanê de hatî sazkirin ya kurdî ya ser destê Horyaya. Ew jî li Ogaretê dîtina.

Yanî çandek herî zengîn, herî xurt di layê şehristanî de, di cenga de, belkî di şer de ne gelek xurt bûn biqasî di şehristaniyê de. Ji ber bi şehristaniya xwe, bi çanda xwe navdar in. Lê wilo jî berxwedan dikirin. Dijî dijmina û dijî neyara, dijî ferûniyan lê mixabin ferûnî bi ser ketin Alalaxê dagir kirin û ji wan standin û çendî mîre şîn û îyaretê horiya hebûn bi horiya ve girêdayî bûn û diketine şera de bi dewletên dagirker ê dolaware mîna dolaware mîna Aşûriyan, Akadiyan û mîna Hîtiyan li ber xwe xistina çendî cara.

Padîşahê Hîtiyan di belgê xwe de dibêje, Dibê ava dagirkerê howrî êrîşî welatê me kirin, welatê me dagir kirin ji xeyna Xatoşa pê bi destê me de nemaye. Lê Xatoşîlî qewîtî ji nevî xwe rid kir, digot divê hûn vê hêza her ji horiya nêhirin û hûn welatê wan dagir bikin. Morî Şîlî kurekî wî nebû, ew jî hewldana xwe kir. Hêzê leşkerî danîne ser horiyan, wê horî dagir kiribana lê tişta baş di nav horiya de malbatek em bibin qatek, tebaqek leşkerî ava bû, tebaqek leşkerî herî xwert sûda xwe şand û şehristaniya horiya kir û dewletek nû ava kir navê kira Împeratoriya Horî Mîtanî

Aşûriya de û di rûyê Ferûniya de û di rûyê Hîtiya de raweste, dewletek herî xurt ava kir, Xwedê heskê ew mijareka me ya diya û xelekeke diya ya împeratoriya Mîtanî ya Horî. Îro mijara me ser Horiya û ji layê rola we û şehristaniya we me û ji Xwedê ca Bi deha jêder û pertûk jî hene dibêjin divê zimanê horî bû zimanek yê Rojhilata Navîn yê çandê ê mileta heta bi akadiya navê xwe horîn xwe dikirin, heta bi hîtiya navê xwe horîn xwe dikirin, ji xwe tu li Amar nên hal Misirê tu jî belgê horî ya, tu jî nivîsandina horî ya, ew nivîsandiya kurdiya berê ya ku ji xetê somerî hatî. Vê kurtayiyê spasiya guhdariya we dikim û ez bê jî dibêjim Cejna Newrozê siba Cejna Newrozê li we û gelê Kurd û li gelê Arî tev pîroz dikim û ji layê netewî ve ragihana federaliyê li Rojava Bakurê Sûrî jî ez pîroz dikim û ez ber bi azadiya herî berxwerehta ez hêvî me em herin û spas ji we re.